MOP, sleep of tall. Before anybody go get stroke before, you must reach 60 or 70 before you get stroke. Youth of these days, 40, 30 we don't get stroke because of sex. And you know say if we dey sex na because of all those things wey we dey take for our generation na make you dey see 25 bo- 25 years old boy go get stroke all this all this drugs wey we dey take for sex and you know say when you dey sef if you wan come na this leg you dey shake and na the same vein wey sperm dey follow come na im stroke dey follow come so as you dey do like this now this leg dey weak dey go before you know one morning you wake up this leg no move again na im be stroke na ah ah ma hold on na marriage this one dey talk about marriage you know i get how many children you get one i get two that means you still fit dey sleep with your wife if anything happen to my second born na me na me that boy no like sex if you do wetin that boy if i just touch him mama like this he go burst cry if i just touch him ma- married people here you can relate you go put pikin to sleep make you touch him mama the pikin go just then that boy hate sex i come go find out say okay i dey touch the breast wey he like he like left breast So I come dey a- anytime I avoid that. So you know say they say children dey connected to their mother breast. That's why anybody if they do engagement, I dey see some people they go do engagement. Their girl no go get breast. They they they, they happy say say yes say yes and you dey do engagement. If you marry, if you dey say make you hold breast, dey pray for your children. Wetin you hold? Breast is life o. Oh.

Eh, it's a ration before education. That's why me, when I born my pikin, I no be listen to my pikin now. The pikin no resemble me. Now one day when my wife called the bath am, I just see everywhere here. I said, this is the bone of my and the flesh of my flesh. Ah, ah, yeah, now you be man. That's how those people they do uh, uh, sex tape, sex tape, sex tape, this, sex tape. Now because you carry small thing, I make they call am sex tape. If you if you carry big thing, if your thing big, you sleep with person the video go viral no be sex tape na video drop what are you talking about last meet i when last meet i see you right there i see you right there wey why homes ah wey my people god bless una sure be that's why na two tribe i like for this life two tribe if you the tribe wey get the biggest blood cloth na the way they take dey dress you know say they get blood cloth na be delta urobo men and hausa that's how urobo dey tie wrapper hausa dey wear jalabia wetin dey carry trouser no fit hold am yes na you know say get one time wey sex tape dey rare for this country na any small thing sex tape that's why then me before i i i sleep with any girl i dey always dey check whether cameras dey i come be like say people wey dey do condom na dem dey do cameras any small thing sex tape sex tape come be like say dem dey plant camera because now person need to dey careful You don't understand? Now you go dey sleep with girl before you come, Easter block don release. Who plays? This country wey no balance. Nigeria is frustrated with wetin all those judges do Peter Obi for court. I tell my wife o, it's not enough to say fear woman o, fear anybody wey wear wig. Mess Peter Obi up. Nigeria no balance again na what are you telling me?

The senior one no dey get problem with me and my wife. That, be, ah, that boy, I hate that my second. Your pikin don frustrate you before in the morning you wake up, he greet you, you no answer. That my second son, I no like am o. The boy frustrate me eh. That the me and my wife dey the mood. My wife dey watch videos wey me ah me dey go. I dey blow call. I no cheat. You know so cheat dey free for night. Yeah! I just enter and say, baby, are you ready for me? Say, I'm ready. Come upstairs. I just dey come. I check the children. Two of them dey sleep. me no know say me don high so na left breast that my son dey like because i don drink i no come know which breast be left or right as i wan just dive my wife we don enter the mood we don play foul play as i put mouth for the left breast my pikin just burst cry and my wife no dey like pikin cry As pikin burst cry, my wife stand up, e wan go run meet pikin, na me burst cry. pikin dey cry, me dey cry, my wife dey the middle. Pikin dey cry, me dey cry, my wife dey the middle. Na me tell my wife say abeg make he die, if he, bo- if he die, we born another pikin. What are you telling me? Children can be very frustrating. Marriage, marriage is marriage, and, and women make your marriage very spicy. Valentine Day. Let me ask madam, Valentine Day, what you buy for your husband? What did you buy? What did you buy? What did they buy for you, Oga? Make your marriage spicy. Eh? Una no fit, una no, you no fit just on Valentine's, you no fit just lodge this man for room, for hotel, lodge am. Only you go just dey hotel like this. You, you go come, you go wear nightgown, As the man dey hotel naked, naked. Mr. Naked, the one also. As the man dey hotel naked, you go call your wear night gown. Wow! You see how your husband like hotel. That na room one one money. As your husband dey bed like this naked, you go just go, you just wear night gown. You just say,

Men are dying. And because of what you dey go through, you as a man, you wan go sleep with woman. You reach where the woman dey. Eh, just say, baby, I want head. I want head. You don give the girl head, give her head, give her head, give her head. E reach time for you to sleep with the girl now. The girl say make you go wear condom. Wetin you wan prevent? Infection wey you don drink fifty litre. Rubbish! Ah, let me tell you something. Why men they die, die quick before women? Do you know that men go the expect girl? The girl go they come, oh, you know say they go meet my way, one sleep with you. Oh. You call rub makeup, rub makeup, rub I light, I light up that. Now sleep, you want to go sleep with man, oh.

na the man hold on now na the man don lick all don lick everything lick makeup and na disease you don lick so you no tell the girl make the girl go baff that's why some men their belle go dey swell they go think say na enjoyment na foundation full there so you are dying slowly that's why me as a bad bini boy if i invite girl come as the girl come like this as he rub makeup where i for dey buy condom na i for dey buy face wipe as she come fair wipe am before i wipe am. MOP, sleep of Tom.